Исәннәрмесез, саулармысыз? Мәскәүдән. Мәскәүнең йөрәгеннән дип әйтер идем. Ләкин Мәскәүнең йөрәге ул Кызыл мәйдан. Ә бу урын исә, ой, торып торыйм әле. Бу Москва-Сити, аны Мәскәүнең кайсы органы әгъзасы белән чагыштырырга белгәндә юк. Ярый, анысы мөһим түгел, иң мөһиме, без менә шушы матур җирендә бу видео төшерелә. Буа кызлары тәкъдиме буенча ВКонтактеда шундый бик популяр проект бар. Менә буа кызларына һәм аларның фанатларына аерым-аерым сәлам. Һәм бу чыгарылышны без исә башлыйбыз. Дуслар, видеоны башлаганчы сезгә бик зур үтенечем бар. Менә бик зур үтенеч. Видеога лайклар куегыз, перепостлар ясагыз. Без социаль челтәрләрнең барысында да бар. Әйтче дип атала безнең проектыбыз. Сезгә бер генә төймәгә басу җитә. Ә минем өчен бу бик зур ярдәм булачак. Татарча контентны күбрәк булдырыйк сезнең ярдәм белән, дуслар. Шулай итеп, көтеп калам. Ә без исә дәвам итик. Москва Сити карап торышка шул кадәр заманча күренсә дә, баксаң, аңа 1090 елларда нигез салына. Төгәлрәк әйтсәк, беренче эшләр башлана 1900 98 нче елда. Ләкин билгеле акча белән проблемалар килеп чыга, әле бер туктала, әле яңадан торгызыла бу эш. Ләкин ныклап керешәләр 2003 елда. Монда хәзер 2000 ләп төрле дәрәҗәдәге компанияләрнең офислары урнашкан, зурларыннан исә Сбербанк, ә менә Сбербанкның менә күрсәтик, менә ул үзенә хәтта аерым бер манара, бер небоскреб башня төзеп ята. Ә булганнарында исә ВТБ-ның бар, Норникель һәм башка зур гына компанияләрнең офислары. Менә бу заманча җирлек барлыкка килгән вакытта тирә-якта гел хрущевкалар гына иде. Хрущевкалар, тагын тузган тораклар һәм интернетта шундый бер чагыштыруга тап булдым. Э, бу Москва Ситины вставная челюсть шикелле. Ягъни әсе тирәктә гел искелек, ә менә синең күз алдында э, шүлдәге шикелле оазис барлыкка килә. Бераз шундый сәйрәк э, күренеш булган. А минем Москва Сити тирәсендә берничә тапкыр гына булганы бардыр менә шушы өч елда яшәү дәверендә мәскәүдә анысы да әле якыннар килгәндә кунаклар килгәндә аларга күрсәтер өчен шушы җирлекне һәм минем телефонда калган бер видео, анысын мин төшереп алган идем бу елның май ахырларында, менә аны хәзер карап китик. татарча распаковка дигән проектны башлаган идем аның беренче чыгарылышына анонсны Нәкъ менә Москва Сити йортлары арасында йөреп төшергән идем. Әйдәгез, аны да шулай ук бергәләп карап китик. Тәүге тапкыр үзебезнеңчә, татарча распаковка. Аларның нәрсә икәнен мин беләм, ләкин Лилия белми. Вай, үләрсең! Милли товарлар барысы да бер урында. 37 яшьтә дә шундый аюга карап, вай, дип торып була икән әйе. Көтелмәгән. Матур да. Безнең районның исеме Гапбас. Гапбас. Сәер дә. Син нәрсә эшең бетте, что ли? Специально, что ли, ты делаешь такие вещи? Күңел җылысы белән эшләнгән товарларны теләсә кайсы вакытта, теләсә кайда тотып алып, сине энә күзе аша үткәрәбез. Керегез! Карагыз, язылыгыз. Чөнки иртә болай уятасы түгел, әлбәттә. Иң шәп товарларны уйнатабыз. Һәм акча өләшәбез. Менә ул конверт, эчендә акчасы да бар. Бик тиздән. Нәрсәдән башланган соң Москва Сити? Әйдәгез аның чишмә башы турында сөйләшеп алыйк. Мин монда юкка гына басып тормыйм. Менә минем артымда сузылган күпер Багратион күпере дип атала. Ул төзелә 1997 елда, ә Москва Ситиның беренче башнясы, алар барлыгы монда 20-дән күбрәк, шушы. Ул атала башня 2000 башня 2000 салына башлый 1998 елда һәм ачыла 2001 елда. Багратион күпере ачылганнан соң, аның янында выставочная метро станциясе ачалар ягъни шушы башняда эшләүче кешеләр метродан чыгалар һәм менә мондый каплаулы җылы күпер аша үтеп эшкә керәләр хәтерлисезме шундый бер популяр сериал бар иде не родись красивой һәм анда уйлап табылган зималета фирмасы була һәм шул сериалның кадрларына сез танып алырга, ну, бәлки хәтерлисездер ул сериалга ничә бер 15-20 ел бартыр инде. Ә, нәкъ менә шушы бинада урнашкан була һәм ә, әлеге кадрларны мин интернетта таптым, аларны ә, сезгә дә күрсәтеп алам. Ә хәзер, дуслар, Москва реканы уң як ярыннан күчәбез аның сул як ярына. Москва-реканың бер ярыннан икенчесенә эләгер өчен Багратион күпере аша үтәсе. Гап-гади генә кичү булып чыкмады ул. Эче тулы хикмәт, мин сиңа әйтим. Багратион күперенең эче шулайрак. Ул үзенә аерым бер торговый центр шикелле. Монда шулай ук все хәләлне выпечка да язылган монда. Монда нәрсә генә юк. Ну, шулай колхозныйрак. кыяфәт тә бар монда белмим бөтен нәрсәне кертеп тутырганнар ну гел ашау ашау өстенә ашау монда маска сити башняларына кертсәң шул ук хәл ну барыбер э, вакыт иртә әле шуңа күрә иртә дип сәгать ничә вакыт ә иртә түгел икән әле уникенче ярты ну кеше әле күп түгел дәвам итәбез э, сәяхәтебезне минем яраткан Башнидан. Менә ул, минем артымда, атала эволюция дип. Ул эшләнгән ДНК рәвешендә. Ләкин башлыча ул менә шулай бөтерелгән рәвешле ДНК дип уйланылмаган, ә кәләш белән э, кияүнең э, бию рәвешен чагылдырырга тиеш булган. Ләкин ни өчен бу уйдан кире кайтканнар дисезме? Гомумән, э, Москва Сити төзелә башлаган вакытта монда социаль объектлар булырга булуны күздә тотылган. Монда Мәскәү шәһәренең хакимияте урнашкан булырга тиеш. Ә менә бу башняда исә ЗАГС. Шуңа күрә кәләш белән кияү мотивы сайланылган. Күрәсең, Москва-Ситига акча, ә, төзүгә акча керткән, ә, эшкуарлар, а, баш тартканнар. Чөнки, ни өчен? Чөнки социаль кул акча китерми. Ә менә, а, коммерция нигезендә, ә, эшләнгән һәм, ә, эшкә җигелгән, а, объектлар, алар күбрәк акча китерә. Һәм шуңа күрә әйтәм бит, монда бернинди ЗАГС булмаячак дигәннәр һәм, ә, тапшырганнар, а, башка төрле, менә акча китерә торган максатларда. А. Алган аны, әнә күрәсезме, язуы да бар, Транснефть дигән компания. Ә ике дә унбишенче елда ә корылма үзе дә нәкъ менә унбишенче елда төзелгән һәм аның биеклеге 55 катлы йортка тиң. Инде әйткән идем, Москва Сити тирәсендә урнашкан барлыгы 20 небоскреб, татарча санын ничек күктерәү ялгышмасам, һәм башкаларыннан аерылып тора әнә алтын алтын белән йөгертелгән алтын төсендәге башня. Аның атамасы Меркурий. Ул төзелә 2007 елдан 2013 елга кадәр э, һәм 2014 елга кадәр ул Европадагы иң биек э, манара булып санала. Э, аның менә болай алтын белән тышлануы саклы икән корылманы һәм шушы корылма эчендә, ягъни фатирларда яшәүче кешеләрне кояшның э, нурларыннан артык җылынуыннан. Менә шундыйрак хикмәтле башня икән ул. Һәм э, тагын бер үзенчәлеге күреп торасызмы, әнә анда медиа фасад. Һәм бу шулай ук э, әйтүләр буенча Россиядә һәм Европада иң зур менә күк терәүдә урнашкан медиа фасадларның берсе. Аның Зурлыгы тиңләшә зур булмаган футбол кыры белән. Менә Москва Сити турында сөйлим дә сөйлим әйме, монда гел яхшы гына дип уйлыйсыз әйме. Ләкин монда яшәүнең үзенең минуслары бар. Әгәр дә әгәр сезнең кечкенә балагыз бар икән, яме сез коляска этеп барасыз икән, ну, менә монда барырга ул кадәр урын да юк. Яшелек монда бик аз. Тирәктә бөтен җирдә машина йөреп тора. Тегендә МЦД, монда метро, Һәм гомумән кеше монда бик күп, бик күп э, рәхәтләнеп, э, тынлыкка күбелеп э, ял итеп булмаячак. Бу бер минус. Икенче, никадәр бай яшәсәгез дә, әмма кайнар суыгызны монда сезнең барыбер э, өзәчәкләр. Э, ул инде профилактика рәвешендә эшләнелә бит инде э, ел саен һәм тагын тагын бик зур минус ул лифтлар. Менә Мәскәүдә әйтәләр бит инде төп бәла ул пробкалар, ләкин юлда гына түгел, ә нәкъ менә лифтлар белән бәйле. Чөнки бу башнида яшәүчеләр белән бергә офиста эшләүчеләр дә бар бит. Әйтик, менә бу башниның бөтенләй менә күпмедер өлеше бит аның торговый центрларга бирелгән, күпмедер өлешләрендә төрле компанияләрнең офислары урнашкан, ә калган югарырак катында кешеләр яши. Ә лифт барысы өчен бер бит, шуңа күрә сиңа әйтик, беренче каттан, ну, әйтик, менә бу эволюция башнясының 55 нче катына барырга кирәк икән, ә һәм кеше бик күп икән, менә үзе күз алдына китерәсеңме кат кат һәр катта туктый торган булса кешегә ничек менеп җитәргә кирәк менә шундый проблема белән очрашалар икән монда яшәүчеләр ну әгәр дә сезнең акчагыз бар икән һәм сезнең монда яшәп карыйсыгыз килә икән монда хәтта монда бит әле хостеллар да бар монда бар шулай апартаменты әгәр дә матур мәскәү тормышын тоеп каласыгыз килә икән һәм менә шулай бер генә сут, суткага, бер генә тәүлеккә арендага алып торып була. Мин бит әле бер ай элек кенә Мәскәүдәге роботлар турында төшергән идем репортаж. Шулай ук монда килгән идем Москва Ситига һәм әйдәгез шушы репортаждан өзекне карап китик, чөнки аны карамаучылар да бардыр арагызда. Мин роботларның нәкъ оясына килеп эләктем. Тирә-якта Москва Сити башнялары, Һәм монда Яндекс Лавкалның роботлары. Игътибар итегез, аларның менә күрсәтик, барлыгы 6 тәгәрмәче бар. Менә берәү, икәү, өчәү, теге якта да аларның шулай ук 3 тәгәрмәче бар. Алар 20 килограммга кадәр йөкләрне ташырга мөмкин. Ә 20 килограммның азмы, күпме икәнен чамалау өчен бер мисал китерәм. Әйтик, робот бер баруда алты зур пицца һәм ике литрлы дүрт шешәне берьюлы күтәреп бара ала. Барлыгы 2019 нчы елдан бирле алар эшлиләр һәм бернинди хилафлык килгәне юк дип ышандыра белгечләр. Бу роботлар, аларны уйлап табучы кешеләр әйтүенчә, аларның табигатьнең бернинди бәла-казасыннан да курыкмыйлар. Яңгыр яусынмы ул, кар яусынмы ул, аларга берни дә куркыныч түгел. Ләкин шул ук вакытта социаль челтәрләрдә төрле кадрлар бар. Кайвакыт менә яңгыр, яңгыр түгел, кайвакыт ишеп-ишеп яуганда, менә карагыз әле, менә аны күрсәтик. Менә монысы кузгалды. Бу робот. Менә аның һәр яклап күзләре бар. Робот барганда,

Беге оператор ниндирәк бәла-казага караганын ачыклый һәм шунда ук үзенә күрә бер чара күрә. Мондый әкәмәтләрне Татарстанда да очратып була. Иннополис шәһәрендә, аннан кала Санкт-Петербург, Сочидагы Красная Поляна белән Роза Хутор курортында, Мәскәүдә чагыштырмача кечкенә территориядә җилдерәләр. Менә кайда, Тверь, Пресня, Ломоносов районнарында, Аэропорт, әйе, андый атамалы урын да бар Мәскәү үзәгендә, Фили Давыдкова, Парло Тамабу, Раменки, Крыпарева, Хамовники һәм Ситида. Мин исә Сити дигәнендә булдым. Тимеркәй роботны ягымлы итеп шулай атарга булдым әле. Заказны уртача 11 минутта илтеп җиткерә. Мәскәүдә алар 100-дән артык. Бу елда аларның саны 2 тапкырга артырга тиеш. Әнә менә бу робот кузгалып китте, күрәсез, әйме? Менә ул шулай әйләнеп йөри. Бик каты чаба, шундый зур тизлек белән. Менә хәзер мин дә хәзер аның артыннан чабам. Менә тагын берсе ашыга-ашыга каядыр чабам, каядыр дип инде заказ ясалган. Ну, малай, мин бу кадәр җитез һәм өлгер дип уйламаган идем аларны. Ә, хәзер эксперимент рәвешендә ә, мин дә заказ биреп карыйм, ә, күрсәтәм, ничегрәк заказ бирәләр һәм ничегрәк ә, ул заказны ә, роботның эченнән чыгаралар. Менә тагын берсе килә. Хәзер әйдәгез сез аны бергә каршы алыйк. Әнә күзләрен ялтыратып чаба да чаба. Менә анда бер машина үтте. Менә ул. Сәлам, сәлам, дускай. Кызык булар. Менә озакламый әйтәм бит. Очып та йөри башларлар әле болар. Москва Ситиның бер э, башнисына кердем, заказ бирдем. Менә хәзер әнә теге э, ишекләр янына, вход янына китерергә тиешләр. Ярты сәгатьтән э, җыябыз дигән хәбәр килде. Менә карап карарбыз, вакытка сыешырлармы һәм роботны бергәләшеп чыгып каршы алып, эченнән заказны чыгарырбыз. Заказ бирү өчен беренчедән телефонга Яндекс кушымтасын йөкләп куябыз. Икенчедән, Күңелгә хуш килгән ресторан-кафе кибетне сайлыйбыз. Өченче эш итеп, ашыйсы һәм заказ ясыйсы ризыкны барлап куябыз. Мин исә чебурек, шоколадтан ясалган колбаса, итле пәрәмәч һәм хачапурины үз иттем. Дөньядагы иң сәламәт ашау диярсең, малай! Шаярту булды бу, әлбәттә. Акчаны карта аша түләп куясың да, кайсы адрес буенча китерәсен кушымтада күрсәтеп, роботның килгәнен көтәсең. Кушымтада сайлау мөмкинлеге дә бар. Товарны кем китерүен телисең? Кешеме, әллә роботмы? Кем китерсә дә, түләү ягыннан аерма юк. Монда балачага минем чит телдә сөйләшкәнемне ишетеп алды да, сез нинди телдә сөйләшәсез ди, инглизчәме? Мин әйтәм, юк, инглизчә түгел. Мин әйтәм, минем кайда икәнлегемне беләсез бит? Әйе, Казаннан ди. Мин әйтәм, димәк, нинди телдә? Бу бала әйтә, Казан телендә ди. Мин әйтәм, юк, татар телендә. Былтыр кар Мәскәүдә ишеп яуды. Хәер, Мәскәүдә генә түгел,

Бер әби юл кичүе, ягъни зебра аша үтә. Арттан баручы роботны күреп алгач, Әйдә, минем арттан бар! дигән мәгънәдә кул болгый. Шул чак кыенсынып кына барган робот ныклы адымнар белән теркелдәп китә. Унбиш тә утыз тугызда килергә тиеш e-заказ, хәзер вакыт унбиш сәгать илле минут. Хәбәр килде, сезне робот көтә дип, әйдәгез бергәләп карыйбыз. Аның шулай ук монда номеры язылган, А 441, ул сезне урамда көтә дигән. Һәм монда бар махсус төймә, шушы төймәгә баскач кына робот ачыла дип язылган. Менә хәзер без эзлибез аны. Ә, әнә тегендә тора. Хәзер юл аша үтәбез. И карыйбыз, безнеке микән? Ә, менә дөрестән дә бу безнең робот булып чыкты. Менә монда карагыз. Күрсәтегез менә номерын. Номер язылган А441. Менә шушында төймә бар. Открыть крышку дип атала. Хәзер без аны ачабыз. Так. Открыть. Менә фокус-фокус. Бу ачылды. Менә хәзер аны алабыз. Карагыз, аны игътибар итегез, эчендә термосумка бар. Ягъни кайнар әйберләрне һәм салкын әйберләрне шулай ук зыян китермичә алырга була дигән сүз. Шулай итеп без заказны алдык.

Монда да Яңа елга әзерләнеп куйганнар, чыршы да бизәлгән әнә. Эш көне һәм көн уртасы булганга халык күп түгел, ашау тирәсенә дә җыелмаган әле кеше. Бөтен нәрсә гадәти сәүдә үзәгендәге төсле монда. Кием дә саталар, носкиның да әнә ниндие генә юк. Спорт җиһазлары кибетендә бер кыз беговая дорожкада йөреп тора. Сатып алучыларның игътибарын җәлеп итәр өчен шулай эшләгәннәр. Көне буе шулай йөри микән? Күпме түлиләр икән үзенә? Менә бу уенчыкларны күрегез әле сез. Берсе-берсе 120 шәр мең сум тора. Алтын аюлар булып чыга түгелме соң бу? Ә әнә теге үрдәкләрнең бәясен күргәч, ис акылың китә. 300 мең сумга ук җитә бәяләре. Кем алсын инде боларны дисезме? Саталар икән, димәк, алучы бар.

Федерация башнясына мондалар икәү, восток-запад. Бөтен кеше чаба, чаба, чаба. Мин генә әти аңгыраеп, тилеләнеп йөрим, бер нәрсә нәрсә икәнен белмичә. Ә башкалар монда кешеләр күрәсең, монда таныш, мин генә миңгерәеп йөрим. Ахыр чиктә кофе сата торган кешеләрдән сорадым, кайда урнашкан, кая кереп була теге 360 панорамага һәм туңдырма ясала торган җиргә минус икенче катка төшәргә диделәр. Репортажның иң тәмле өлешенә дә килеп җиттек. Федерация башнясының югары катында туңдырма белән шоколад җитештерәләр. Күпме телисең, шул кадәр ашыйсың. Могҗизамы, хыялмы? Юк, чынбарлык. Өстәвенә югары каттан Мәскәү үзәгенә хозурланырга була. Бөтен нәрсә уч төбендәге сыман. Акча түлисең дә керәсең. Шөкер, башняның югары катына башка этажларда туктамый гына алып менәләр. Билет алганда әйтеп куйдылар, бернинди гарантия бирмибез сезнең тәрәзә аркылы манзараны күрә алуыгызга. Дөрестән дә, мин килдем, кайбер кешеләр бит инде, мин узган атнада булдым Останкинода, аннан күрдем матурлыкны, ләкин шәһәрнең билгеле бер өлешен генә. Менә монда менә күрсәтелгән кайсы әйбергә нәрсә күреп булу. Менә Красная площадь дигән, гостиница Украина. Сезнең дә күрәсегез киләме ул манзараны? Менә дөнья монда ап-ак. Бер нәрсә күренми. Мин әле монда берәр сәгать булырмын, монда чөнки әле туңдырма фабрикасы бар, монда бар шоколад фабрикасы, туңдырма. Совет чорында ничегрәк булган, чит илләрдә ничек булган, барысы барысы хакында да. Менә шулай сыйланган арада, бәлки чыннан да мондагы куе томан бераз чәчелер. Менә монда туңдырмага бәйле музей экспонатлары. Алар күп түгел. Менә карагыз, монда хәтта менә китерелгән чит илләрдән мороженыйлары ниндирәк кыяфәттә булган. Менә монда язылган Менә Киевта ничегрәк булган, Ташкентта ничегрәк булган. Менә барысы бар. Монда бик зур хезмәт башкарылган. Шуңа күрә кызык, кызык. Ә хәзер барыбер мине кызыксындыра туңдырманың производствосы. Ашыйсы килә бит. Тәмледән тәмле туңдырма шушында ясала. Искиткеч манзара! Бала-чага гипнозланган төсле карап торадыр моңа. Көненә бишәр мең туңдырма җитештерелә. Сатуга түгел, кунакларны сыйлар өчен. Мондагы производство чын фабриканың кечерәйтелгән күчермәсе, ягъни кечкенә копиясе итеп ясалган. Монда туңдырма саны чикләнмәгән. Күпме телисең, шулкадәр аласың. Менә аның кыяфәте шундый рәк. Бик матур. Бик үзе туңдырма булса да, менә без кибеттән ала торган тамакны өшеткеч дәрәҗәдә үк түгел. менә ул крем шикелле менә күреп торасыз да авызга ничек кергәнне ну тәмле минемчә менә чын туңдырма шундыйрак булырга тиеш тә бөтеп тә алмаска тиеш тамакны беләсез ни бит әле гиннес рекордлар китабына кертелгән урында да әле чөнки бу туңдырма һәм шоколад фабрикасы шоколад фабрикасын Тагын соңрак күрсәтәм. Һәм менә моны ашап бетергәннән соң, болар иң биек югарылыкта, иң биек ноктада җитештерәләр торган туңдырма һәм шоколад фабрикасы буларак кертелгән. Аларның хәтта документлары да бар. Монда алар эленгән. Хәбергә дә карыйбыз. Самое высокое производство мороженого в мире над уровнем земли дигән. Результат 327 метров. һәм самое высокое производство шоколада в мире над уровнем земли бер юлы менә ике рекорд куелган туңдырма 2018 елда шоколад 2019 елда игътибарына җәлеп итте мондагы бер стенд язылган 1944 елда октябрьдә черчилль килә мәскәүгә кыш көне була ул кортеж белән бара икән бара һәм килеп туктый Бер светофор каршына һәм тәрәзә аркылы күрә, бер кеше туңдырма ашый. Һәм Черчилль аптырап китә, ничек инде мондый чатнамас суыкта туңдырма ашарга була. Һәм ул үзен озата барган кешедән сорый икән, Теге кеше дөрестән дә туңдырма ашыймы әллә? дип. Озата барган кеше әйтә, Әйе. Ягъни, ну, бу гадәти хәл, ул кадәр искитәрлек нәрсә юк. Һәм шул вакытта Черчилль әйтә, Мондый көчле рухлы, хәтта чатнамас суыкларда да туңдырма ашый торган халыкны җиңеп булмаячак. Бу әле 44 ел була, ягъни җиңүгә кадәр әле бер ел була. Туңдыру җитештерү эше 1930 елларда зур темплар белән башкарыла. Аның башында тора, бу эшнең башында нарком Анастас Микоян. Гомумән, Микоян улы үзенең күп кенә хезмәтләре аш-су өлкәсендә билгеле. Америкадан кайтарталар махсус җайланмалар туңдырма чыгарырга. Шунысы гаҗәп була, революция була, ачлык еллары була, ләкин э, шуннан соң да э, табалар мөмкинлек э, туңдырманы чыгарырга һәм башка әйберләр дефицит булган чакта да туңдырманы җиңел генә алып була. Шоколадны шулай дегустациягә алырга була. Менә мондый ике төре. Хәзер берсен күрсәтәм. Беренчесе менә шундый. Гадәти. икенчесе менә драже рәвешендә сез күргәнсездер бит видеода анда әйләнеп тулганып тора торган бер установка бар иде нәрсә дип сораган идем анда миндаль менә моның эчендә миндаль миндаль белән шоколад бергә әйләнә әйләнә кушыла икән Калкарым, тәмле микән? Ну, тәмсез бу, була да алмый торган иде, но шоколад һәрвакыт тәмле була. Ул тәмсез була да алмый шоколад. Җитмәсә миндаль белән кушылгач, аны тәмсез итеп эшләү өчен кем булырга кирәктер әйме. Туңдырма ашаган арада, Аллага шөкер, болытлар да, томан да таралды һәм манзараны мин сезгә күрсәтә алам. Менә бу Меркурий башнясы турында сезгә сөйләгән идем бит. Ул алтын төстә, ул әллә каян күренә, хәтта мин яшәп торган йортта да, мин спальникта яшим, аннан да күренә ул. Астан караганда, менә бу видеодагы менә медиа фасад кечкенә булып күренә, әйме? Ә якыннан караганда ул дөрестән дә менә мәгълүматта язылганча, интернетта язылганча футбол кыры кадәр. Әйләнеп тора. Нәрсә дип язылган? Бир же а. Ну, җайсыз имя менә шулай берәм-берәм хәрефләр белән чыкканда, бик ул бит э, кеше хәзер тиз карарга күнеккән, тиз укырга күнеккән. Ә болай һәрбер хәрефен, хәрефенең чыкканын көтеп торсаң, анда инде аңламыйсың да беренче беренче хәрефеннән башлап соңгы хәрефенә барып җиткәнче Нәрсә турында сүз барганын аңламыйсың да. Соңгы өченче туңдырманы алдым. Менә кеше шул кадәр үзем турында әйтәм әле. Комсыз әйме? Әгәр дә түләгәнсең икән, сез бит әле суммасын белмисез. Мин монда менгәч бераз күңел төшкән иде, чөнки түләп керәсең. Ә башта томан иде бит, мин килеп кергән вакытта. Э, һәм мин әйтәм шушы мороженое һәм шоколад ашар өчен генә килдем микән дип аллага шөкер дөньялар ачылды э, белмим минем һәм монда э, башка килгән кешеләрнең теләкләре күрәсен кабул булып дөньялар әйтәм бит ачылды һәм менә шушындый матур манзарага хозурланып здрасте вот и движок веселенький

Ну все, спасибо тебе. Пока-пока. Тәрәз артындагы манзарага хозурланудан, туңдырма белән шоколад ашаудан тыш та матавыклар җитәрлек монда. Әйтик, Лего музее бар. Вак-вак детальләрдән төрле хикмәтләр җыеп ясарга була. Әле тагын акча музее дисәң хәтер калыр. Акча почмагы дип атыйк. Монда төрле илләрнең банкноталары тәкъдим ителгән. Шул кадәр кызык, һәрберсе аерым сәнгать үрнәге төсле. Кеше сурәте төшерелгән кәгазь акча шактый. Бөтен мөмкин булган әйберләрне алып бетереп, акчам, монда кергән акчамны сыгып бетереп, киттем алга таба. Беләсезме кая? Әйдәгез, без сезнең белән хәзер очрашабыз. Әнә тегендә, әнә минем туңдырманы күрәсезме? Тра трамвайчик янында. Менә хәзер якынрак китерәм. Ә шушы трамвайчиклар янында без сезнең белән хәзер күрешәбез мизгел эчендә. Инде менә мизгел дигәндә без аста. Елга трамвайлары палубасы янәшәсендә узган гасырның 90 нчы елларына кадәр Мәскәүгә су транспорты гөрләтеп эшләгән. Әмма 90 нчы елның җимергеч көче трамвайларны да читләтеп узмаган. Ахыр чиктә алар бөтенләй юкка чыккан. 30 елдан соң гына, төгәлрәк әйтсәк, былтыр, ягъни 2023 елның июнь аенда Мәскәү елгасында трамвайлар яңадан маршрутка чыга, алар ел әйләнәсе йөри торган була. Җәен дә, кышын да. Карагыз минем артымда нинди матурлык. Мин бу башниларның эчендә дә булдым, тышында булдым, янында булдым, ничегенә генә, ничегрәк кенә төшермәдем. Инде менә шушында ракурста хәзер бар. Су, су ягыннан төшерелгән. Менә мин хәтерлим, җәй көннәрендә бу трамвайчыкларга чират бик зур иде. Менә архивный видеолар да булырга тиеш, интернеттан эзләп табып күрсәтермен. Ә, кайбер кешеләр зарланалар иде, өчәр, дүртәр сәгать чират торалар иде. Ә үзегез күреп торасыз, менәме? Ә, яртылаш түгел, хәтта, ну, процент бер 20-30-га гына тулган. Шуңа күрә Аллага шөкер, менә ниһаять шушы ә, видеорепортаж аркасында мин дә эләктем шушы трамвайчикка. Ә, ялгышмасам, җәй көннәрендә аның бәясе 150 сум, ә менә кыш көннәрендә, хәзер инде кышкы график буенча алар йөриләр, тора 100 сум. Менә, ә, тройка картасы буенча кергәндә шулай видеолар төшергән идем нишләптер э, күрсәтелмәгән ә төшерелмәгән видео шуңа күрә менә хәзер сөйлим нәрсәне төшереп булмаганны грамматик үзе вакытында килде 15 сәгать ә, бер минутта ләкин хәзер вакыт 15 сәгать 21 минут һәм без менә һаман да Москва Сити тирәсендә таптанып торабыз. Белмим, сәбәбе нәрсәдәдер инде. Болай гына 20 минут утырабыз. Эшсез. Менә хәзерге менә ниһаять кузгалып киттек. 20 минут нәрсәгә тотканнардыр, анысы билгеле. Менә без хәзер үтәбез ак төстә, бәлки моны танып алучылар бардыр, бу хөкүмәт йорты. Халыкта белый дом дип атыйлар. Хәтерлисез, бер 1993 елда Власть бүлешә алмыйча, сәясәтчеләр бәрелешләр килеп чыга һәм нәкъ менә шушы Ак йорт буенча танктан аталар, аның кайбер өлешләре чәлпәрәмә килә, анда берничә кеше, ялгыз ялгышмасам, һәлак була шушы танк атышу аркасында. Ягъни бөтен ил белән сәяси яктан идарә ителә нәкъ менә шушы җирдән, шушы ак йорттан һәм безнең милләттәшебез, вице-премьер Марат Хөснуллин да шушында, аның эш кабинеты урнашкан. Заманча кыяфәтле, суда йөри торган бу трамвайлар үзебездә уйлап табылган, хәтта двигательләре дә Россиядә эшләнә. Эчендә менә ниләр бар. Вай-фай, розеткалар, бәдрәф, велосипед, самокат, коляскаларны кую урыннары. Берьюлы 35-40 кеше утырып бара ала. Трамвайның тизлеге сәгатенә 15 километр. Хәзер бармак белән Федерация башнясына төртеп күрсәтәм. Туңдырма белән шоколад ашап, шушы трамвайга аннан карап утырган идем ләбаса. Юрганыңа карап аягыңны суз дигән гыйбарә бар. Ә ләкин Москва Сити очрагында бу бер дә алай түгел. Һәркем монда күңеленә хуш килгәнне таба ала. Ашауның да бар төрлесе, кием салымның да, башка төрле кибетләрнең дә. Һич тә булмаса, безнең кебек үк гап-гади, ике куллы, ике аяклы кешеләр уйлап тапкан матурлыкка килеп хозурланырга, илһамланырга була. Москва Сити безнең уртак байлык. Кешеләр тарафыннан башка кешеләр өчен уйлап табылган гүзәллек бу. Кайда башлаган булсак, шул җирендә тәмамлыйбыз э, бу чыгарылышны. Э, билгеле, җәй көне матурак булыр иде э, әлеге картина. Әйдәгез шулай дип сүз куешык. Менә ярты елдан соң, ярты елдан соң безнең кайсы ай булачак? Бер апрель, май айларында нәкъ менә шушы урында һәм шушы таганда без сезнең белән күрешербез һәм карарбыз Москва Ситинең җәй көне ниндирәк манзарада